Salam mehriban doganlar, eziz illeşler, gadyrdan tomaşaçylar, Hereket atly birleşen türkmen halk frontunyň informasion göreşdäki Türkmenim kanalynyň nobatdaky wideosyna çykyşyna tomaşa edýäňiz. Mehriban doganlar, e, köp sanly ildeşlerimizden, şeýle-de türk watandaşlaryndan haýyşlar gelip gowuşýar, düşnüksiz-düşnüksiz zatlar bolup geçýär. Şonuň üçin şu gün şu gysgajyk wideony şolara we şoňa meňzeşlere Mundan soňam şeýle düşnüksiz we bolgusyz zatlar üçin biziň wagtymyzy aljak bolýan, kellämizi agyrtjak bolýan ýa-da bokuň içinden monjuk gözlejek bolýanlara jogap höküminde şu gün şu gysgajyk wideony siziň dykgatyňyza ýetirýän. Bilinişi ýaly, ady belli bank ogrusy, tohum tiji bilen moşennik, kezzap bolan çöp düýbi Abduşüküriň operatinlikleriniň tuwaletlerini ýuwýan, türsüklerini ýuwýan. Paraşaçy Farhat Meýmankulyýew Durdyýewem diýen bolýar özüne. Kim bolsa şo bolsun. Bu orramsy ýene bir wideo goýup, Özüni gonamçylykda görkezen bolýa, aýatda gür eden bolýa. Munça pohuny iýip, indi özüni şular ýalaky dindar, hawa, ölä hormat goýýan zat höküminde görkezjek bolýa. Bulam bular ýalaky maşenniklere, kezzaplara, özüni alladýanlara Täze duzaklar, täze materiallar. Bir tarapdan gülkünç, bir tarapdanam gynançly, hakykatdanam. Sebäbi biziň halk köpçüligimiz şular ýalaky kezzaplara ynanyp, özüni pida etdirýär. Indi şol pidalar bilen baglanyşykly şu gün men size gysgaçyk maglumat bermekçi. Şo taýda wideoda Aýtdylar, bir gowurdaşynyň ýüzüne Baýhan maşgalasy diýip ýazylany görkezýä, namýok edýä zat diýen bolýa. O kim, biz kim? Ol ady belli bank ogrusy, moşennik, tohum tiji bilen haramzada haramhor. Biziň bilen bir klasda-da, bir derejedede däl, bolubam bilmez. Şoň üçin

Ringde çykýanlarymyz bulam hojaýynlary. Hojaýynyň hojaýynlary. Şoň üçin. Indi aý sülçüň ýanyna bardym eýle beýle. Sülçüň ýanyna çagyrylanda iki netije bolup bilýär. Sülçi bütin maglumatlary, anamdar maglumatlary onda-da, subutnamalary özünde jemländen soň adamy çagyrmaga kanun esasynda haky bar. çagyrandan soňam iki sany şo taýda netije çykýar. Biri suw diýşi bilen dowam edýär, ikinjisi berk duýduryş. Hakykatdanam, şolar ýalaky sülçi arkanda kakan bolsa, berekella beren bolsa, şol pursatdan bu maýmyn Soňuna çenli peýdalanardy reýting üçin. Reýting üçin bolmaýan zatlary edýän bur topar ýalan ýaşryk gyýbat töhmet hemme zady ulanýan öz reýting üçin. Adam şular ýalaka bir pursatda şondan peýdalanmazmy? Hä? Özi özüni aldadyp otyr. Öz aýdýan zadyny özi ýalanlap otyr. Ondan käbir tomaşaçylar aýdýar, käbir ildeşlerimiz aýdýar, saňa bir topar material iberdik şoň bilen baglanyşykly, bir topar subutnama iberdik, hawa, şolary jemläp berdiňem welin, hawa, Türkiýäň sülçüligi şeýle jogap berdimi Döwlet aga diýýär. Indi şeýle bir zat bar, mähriban doganlar, maşennikler biziň garşydaşlarymyz däl, bular ykdysady jenaýatçylar. Biz Türkmenistandaky Berdimuhamedowlaň diktatura häkimiýetiniň syndyrylmagy, dowam etmezligi, mundan soňam Türkmenistanda gaýdyp hiç hili diktaturanyň bolmazlygy üçin şolary goldaýan, şolara usponsorlyk edýän halkara derejede güýçler bilen biz çaknyşyp ýörüs, şolar bilen göreşip ýörüs. Şonuň üçin Bular ýalaky göti türsüksiz maşennikler biziň üçin garşydaşam däl, hiç zadam däl witçik bular biziň üçin. Indi biziň iberen materiallarymyzy, bizi nähili pida edendigi bilen baglanyşykly iberilen materiallary, zatlary Türkiýäň kazyýetine ýetir ýa-da kazyýetiň üsti bilen şu meseleleri çözüp ber diýýän watandaşlaň käbir düşnüksiz zatlary bar. Şuň bilen baglanyşykly men size käbir mysallary beresim gelýär. Meselem, aýtdym-a, bu maşenniklik, kezzaplyk, adam aldamaklyk, pul berip, soňam puluňy alabilmän kösenmeklik, bu biziň göreşimiz däl, bir göreşimiziň içindäki, çägindäki mesele däl. Näme üçin? Siz Türkmenistandaky korrupsiýa režimini, parahorlugy gollaýaňyz, şol parahorluk jenaýatyna sizem gatnaşýaňyz şärik bolýaňyz nädip? Ynha, öňem men size efirde okap berendirin bir illeşimizden gelen kommentariýany, şony täzeden ýatladýan size. Ekranda-da görýäňiz. Ozan bagşy diýen bir tomaşaçymyz, Türkmenim, meniň Stambulda bolýan ýerimde bile ýaşap oturan oglanlaryň arasynda Farhadyň obadaşlary bar. Birisi maňa Farhat maşennik, kezzap, adamlary aldap, işiňi bitiremen diýip, pullaryny alyp yzyna bermän gaçyp ýörendigini aýtdy. Gaçyp ýören ogry, gaçgak ogry, kezzap. Farhadyň daçada Bagtyýar Berdinow dynç alyp oturan wideosynda ýanlarynda üçde gyz bardy. Şolaryň birisi Farhadyň söýgülisi. Farhat aktýorçylyk edip söýgülisiniň enesiniň ynamyna girip, tanyşlarymma Aşgabatdaky instituda okuwa salyp beremen. Birini amnistiýa düşürip türmeden çykardaman. Ýene bitdesini Farapdaky Kitaý firma işe salaman diýip, şulardan kyrk müň dollar alan, para alan. Indem Farhat diýe gaçyp ýördi. Söýgüsiniň ejesi Farhadyň üstünden Aşgabatdaky türk ilçihanasyna, Daşary işler ministrligine, şeýle-de Türkmenistanyň prokuraturasyna arz bilen ýüz tutandy. Ine, şular ýalaka maglumat bar. Muň daşyndan Farhadyň tarapyny tutýanlaram bar. Biri birnäçe sanysy bar, şeý diýip ýazan, şony gollap, Hawa, şular ýaly ki, iş bitirýä, iş bitirýän bolsa näme üçin? Işiňi bitirtmelän diýip bolýa. Meň diýä, oglumyň ýaşap oturanlar kwartirasy bardy, şony elinden aljak boldular. Farhatdan haýyş etdim. Bermelijesini berdim. Şeýdibem biziň işimizi çözüp berdi, ynha meň meseläm çözüldi. Näme ýamanlyk gördüm mundan? Şular ýaly ki, peýdaly edýän işlerem bar-a diýä bir watandaş. Ine bulam watandaşyň pikiri. Biz dürli pikirdäki watandaşlaň aýdýan zatlaryny, iberýän zatlaryny siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Indi ýene bir şular ýalaky bir waka boldy. Dürli hasaplardan, dürli profillerden meň bilen habarlaşmak üçin Aýagallygyna jan edýän watandaşlar bar. Meň elimde ynha şular ýalaky dokazatrstwo, subutnama bar. Meň elimde faktlar bar, material bar. Eýle bar, beýle bar, şu bar, o bar, bu bar. Käbirleri bilen özüm görüşdim, käbirleri bilen egindeşler. Sebäbi meň işim başymdan aýrdyk. Ýetişi bilemok hemme zada. Esasanam şu wagt biz ýyllyk hasabat taýýarlaýas we indiki ýylyň planlaryny, ondan soňky hökümet planlaryny hemmesini taýýarlanymyz üçin bir wagtyň özünde birnäçe iş bilen meşgullanýas. Şoň üçin özüm bolsun, egindeşlerim bolsun görüşýä bul adamlar bilen. Bular elindäki fakt diýýän, subutnama diýýän zatlaryny görkezýärler. Telefon Telefonda nähili gürleşenini, wideo zwonok edenini, wideo ýazgysyny, telefon ýazgysyny, ses ýazgysyny, suratyny, bankdan iberen bank dekondyny, zadyny, hemme zadyny bular görkezýärler. Hawa, onnoň indi näme etmeli? Görkezdiň, hawa. Görkezdi, ynjy aldy. Näme etmeli bu zady? Bulary näme etmeli? Bu giden materialy hiç kime görkezmeli däl. Döwletbaý han görse bolýar. A men gördüm hawa men görenim bilen näme bolýa? Ekrana çykyp aýdaýynmy? Ýok, aýtma. Hawa, ynha birnäçe pida üç-dört kişi bolup suwda ýüz tutanlar bar. Kazyýetdäkilerem olara aýdýa, eger bular ýalakaý az belli maşennik bolsa, bir däldir, birnäçe ýene pida bardyr. Ýene bir üç-dört sany adam, üç-bäş näçe bolsa, Şonça gowy, özüňiz ýaly pidalary getiriň, hemmäňiz toplaň, hemmäňiziň işiňize bir gezekde seredip çäre göreliň, diýýär sülçi. Ondan Indi men şu taýdan, şu meň materiallam, men pida, ynha meni şular ýaly edip allady, şeýtdi, beýtdi. Işiňizi etdirip bilmediňiz. Dogry dämi? Siz işiňizi etdirip bilmäniňiz üçin şikaýat edýäňiz. Men size düşünemok. Bil maslahat berdikmi size? Şular ýaly kezzaplara pul berip iş etdiriň. Şulaň gatnaşyp ýören, gurnap ýören parahorluklaryna, korrupsiýalaryna goşulyň, şondan haýyrlanyň diýdikmi biz? He? Biz indi işimizi güýjümizi taşlap siziň maşenniklere aldyran pullaryňyzyň yzyna düşmelimi? Hü? Bolýa. Indi siz ýaly öz puluna aldyran birnäçe watandaş bar şolar üýşüp Ýaňky aýdyşym ýaly kazyýete ýüz tutuň. Indi siz eliňizdäki subutnamalary, materiallary hiç kime görkezmäň diýýäňiz. Meň görenim bilen o materiallary, men seredenim bilen o materiallar mende durany bilen hiç zada peýdasy ýoguň. Siz şoňa düşüneňizok. Hawa, görkezýäňiz, Döwlet aga muny hiç kim görmesin, hiç kim bilmesin. Bolýa, hiç kim görmesin, bilmesin. Näme üçin? Indi şu materiallary berdiňiz. Onça-da puluňyzy aldyrdyňyz. Hawa. Şo pullaryňyzy men bermelimi şu materiallaryňyzy, faktlaryňyzy, subutnamalaryňyzy maňa iberdiňiz diýip, indi menden şol pullary aljak bolýaňyzmy? Indi şo pullaryň öwezini men dolmalymy? Men şoňa-da düşünemok. Beýleki kazyýete ýüz tutan siz ýaly pidalar aýdýar. Eger şolar diýýär, isleýän bolsa, näçe beren bolsa diýýär-dä. Meselem, sentýabr aýynyň ahyrynda pul geçirýär. Türkmenistandan bir hostaryny getirtdirmek üçin. Türkiýä gaýdyp bilenok. Muňa ýüz tutýar, bolýar diýýär. Menem diýýär, şony näşe taýdan çykaraýyn. Ýöne öňürti diýýär, kyrk müň Türk lirasy pul iber diýýä öňürti. Geçirýäler muň hasabyna. Onam kimiň hasabyna geçirýäler? Yhlas Açylow diýilen bir watandaşyň hasabyna geçirýäler. Şoň üstünden pidalaň köpüsiniň geçiren pullary şol Yhlas Açylow diýilýäne geçirilen. Olam ýaňky nämä berýä? Farhat Memankulyýewe berýä. Inabalaň işleýşi. Ondan-mundan gelýän oduk-buduk kiçi-girim ýüz elli, iki ýüz, iki ýüz elli olar ýalaky zatlary, dollarlary, zatlaram by öň görkezendirin gepleşikde bir aýalyň pasportyny şol aýalyň üsti bilen alýar. Iki sany müň pul alýan adamsy bar. Bir şol aýal western ýunýon eýle-beýle zat dollary bolanda, türk lirasy bolanda-da ynha şu Yhlas Açylow. Indi ýaňky kazyýete ýüz tutan watandaşlar aýdýar. Kyrk müň lira hiç zadam däl aslynda. Ýa biziň üçin hiç zat däl, ýa-da bu ýüz tutýan adamlar üçin gözüni garardan, indi gahar-gazaba münen adam üçin hiç zat däl. Biz diýä şolaň aljak pullaryny diýä bereli şolara. Farhatdan öňürti biz bereli şolara diýä. Farhat berensoň gaýtaryp beräýerler bize diýä. Ýa gaýtarmasa-da hiç. Ýeter ki şol elindäki subutnamalary, faktlary biziň kazyýet işimize goldaw höküminde goşsunlar. Biz kazyýet işinde şular ýalyky netije alaly. Bir mysal höküminde, birnäçe mysal höküminde goşsunlar, şolaryň puluny biz bereli diýerler. Şular ýalakam teklip bar. Eger hakykatdanam siz şular ýalaka işler bilen meşgullanjak bolsaňyz, biz meşgullanmaýarys. Bizi gyzyklandyranok. meşgullanjak bolsaňyz, onda men siziň adresleňizi şolara berip bilýän. Olar siziň bilen aragatnaşyga geçýär we maňa iberen materiallaňyzy şolara iberýäňiz. Men maňa iberen materiallaňyzy hiç kime ibermeýän. Men olary ýok edýän. Şeýdip gürleşeliň siziň bilen. Ynha, bir çäre görjek bolsaňyz, iş etjek bolsaňyz, şular ýalaky teklip bar, şol adamlar bilen işleşiň. Bu temalar, bu zatlar biziň temamyz däl, biziň işimiz däl. Onça material iberdik, men sülçi däl, men adwokat däl. Biz pellihana ýetip barýas diýdik. Türkmenistandaky haramhorlaryň häkimiýetini düýbi-terkary bilen ýok etmek üçin aktiw iş alyp barýas. Şul işler üçin ylgaýas. Bular ýalaky köçä syçylan itiň boky ýaly bu zatlar bilen biziň meşgullanmaga ne wagtymyz bar, ne-de niýetimiz bar. Şoň üçin gaýrat ediň, bular ýalaky zatlary bize ibermäň, bizden bular ýalaky temalarda hiç zada garaşmaň. Ile bella bular tohum tiji bilen nämedigi kimdigi. Hawa şulardan kömek alýaňyz, aljak bolýaňyz, işiňizi etdirjek bolýaňyz, işiňiz bitse siz hoşal, bitmesede bul adam gaty erbet adam. Hawa onda näme üçin ýüz tutup pul berýaňyz bu erbet adam bolsa. Agzyňyza gelendem indi sögýäňiz, gargaýaňyz zat edýäňiz. Pul bermänkäňiz, puluňyzy aldyrmankaňyz, özüňizi aldatmankaňyz etmeli ekeniňiz-dä bu zatlary. Ýa bizi psiholog höküminde ulanjak bolýaňyzmy? Bize aýtdyňyz, ynjaldyňyz, boldy. Hä? Ýaman täsin, men düşünip bilemok, mähriban doganlar, biziň watandaşlarymyzyň bu özüni alyp barşyna hiç hili düşünip bilemok. Şoň üçin şu temadaky, şu maýmynyň döli bilen baglanyşykly, umuman gep-gürrüňleň, zatlaň hemmesi bilen baglanyşykly şu iň soňky wideo. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda biz başga formatda dowam etmeli işlerimize. Edil syýasy arenada, halkara syýasatda nähili sepgide ýeten bolsak, Şol derejede işlemeli, şol derejede ýöretmeli biz bu kanaly. Bulaň derejesine düşýäň. Bulaň özi bilen deň bolýaň. Nämä gerek bu zatlar? Hä, muny etmek isleýänler bar bolsa, başga ýerde edip bilersiňiz. Ýöne mundan soň biz bu sokuşyklara, biz bu gep-gürrüňlere, töhmetçiliklere göripçiliklere, sokushyklara, adam satyshyklarna by öz götünde gaýrady bolman hiç zady edip bilmän özüniň nalajedeýndigini bizden görjek bolup bize töhmet atýan, bize shyltak atýanlara jogap berjegem bolup durjak ýa mundan soň. Sözüňi zaýalanyňa degenok. Aýtdym-a olary biriniň aşagynda tutsaňam boýun almaýar. Ýok, sen görýän zadyňa, gören-eşdeniňe sen ynanma, görüp duran zadyňa ynanma. Men ýykyldym, olam üstüme ýykyldy. Üstüme ýykylansoň oňam balagy ýyrtyldy, meňem balagym ýyrtyldy bolýar. Şoň üçin Hudaý saklasyn bular intäk bulary tanarsyňyz. Hä bular bilen baglanyşykly biz çäre görmersmi wagty gelende göreris. Bular her gezeginde bize gaty gowy elimize subutnamalar faktlar berip gidip otyr köpeldip gidip otyr. Özleriniň kimdigi niýetiniň nämedigi bilen baglanyşykly. Diňe bize berýärmi ýok halkara guramalaram jemläp otyr. Degişli ýerler hemmesini arhiwlap jeňläp otyr. Eger bize ýetirseler, bolar, ýöne bize ýetirmezlermikä diýip men şeýle pikir edýän. Sebäbi maňa şeýle ýöne pidalar gelýär, meselem biri ýazýar, meň diýýär maşgalam bilen baglanyşykly diýýär nädogry maglumat beripdir, meň özüm näçe gezek aňyrda oturyp çykan, Türkde-de oturyp çykan özüm. Näme bolsa bolsun, şony maňa tapyp beriň, adresini zadyny maňa beriň. Hawa, men şu meň maşgalamy nädogry maglumat bilen Ýutubda masgaralany üçin, men şoň temmisini berjek diýip, zyýany ýok, meni ömürlik tussag edäýsinler diýip jany ýanyp ýazýanlaram bar. Her kimiň günäsi öz boýnunda. Bu gep-gürrüňler biziň temamyz däl. Biziň temamyzyň içinde däl. Biz Türkmenistan döwletini şular ýalaky kezzaplaň hökümewranlygyndan müdimi ýagdaýda azat etmek üçin göreşýäs. Şoň üçin ýok bolsun haramhorlar, ýok bolsun diktatorlyk, ýok bolsun Berdimuhamedowlar, ýok bolsun Samsyklyk bilen halky allajak, güýmejek bolýan kezzaplar, ogrular, jümrüler, orromsolar çöp diýibiler. Ýeneki efir duşuklamyza çenli hoş sag boluň mähriban doganlar, Alla ýaryňyz bolsun!